Ähliňize salam, kanala hoş geldiňiz. Bu günki wideo sapagymyz fleşkalar, ýagny fleşka işlemese ýa-da kompýutere birikdirenimizde fleşka açmasa, nädip açmaly, nädip işletmeli? Bu günki wideo sapagymyzda şony öwreneris. Aslynda diňe bir fleşka däl, fleşka, çip, gaty diskiňiz hem bolup biler. Hany onda wideomyza başlaýas. Ýagny biz fleşka ýa-da çip ulanýas we maglumatdan içini dolduryp goýýas. Ýagny kä halatda fleşka öz-özünden ýetip ýa-da kompýutere birikdirenimizde fleşka çykman bilýär. Ýagny muny nädip açmaly? Ýörite fleş dikeldiji programmalar hem bar. Ýagny ýöne biz bu gezek programmadan peýdalanmarys. Ýagny programmasyz açylyşyny görkezerin, ýagny komanda strokadan peýdalanmaly bolýarys. Komanda strokany kompýuterimiziň pusk ýerine gelýäs we gözleg ýerine KMD diýip ýazýas. Eger-de KMD diýip ýazanymyzda komanda stroka çykmasa, Vse programma gelýäs. Şu ýerden Službnny Windowsa gelýäs we komanda strokany bu ýerden tapyp bilersiňiz. Komanda strokany açýas. We açanymyzdan soňra çiplerimizi, meselem, işlemeýän ýaňky ýala kompýutere birikdirenimizde açmaýan çibimizi ýa-da gaty diskimizi ýa-da fleşkalarymyzy birikdirýäs. Birikdirýäs, ondan soňra ýörite öz komandalary, buýruklary bolýar. Ýagny men häzir ekranyň gyrasyna çykaryp goýaryn. Ýagny şu dokuz komandadan peýdalanmaly bolýas. Indi komanda stroka gelýäs we birinji komandamyz diskpart. Diskpart diýip ýazýas. Diskpart enter düwmesine basýas. Ýagny her komandada enter düwmesine basmaly. Ikinji komandamyz list list disk diýýäs. Ýagny list, a, disk diýýäs we enter-e basýas. List disk diýenimizde biziň kompýuterimize baglanan fleşkalary, çipleri, gaty diskleri, ýagny umuman kompýuteriňize näme baglanan bolsa şu list disk diýenimizde görkezýär. Meselem mende disk nol dokuz ýüz otuz bir gigabaýt ýagny bir terabaýtlyk kompýuterimiň Öz gaty diski, aşaky disk birda, ýagny bir müň dokuz ýüz ýigrimi bir megabaýt, ýagny iki jigabaýtlyk meniň işlemeýän çibim. Tak, indi üçünji komandamyz select disk. Select disk diýýäs we şu ýere üns berýäs. Select disk diýýäs we işlemeýän diskimizi saýlaýas. Meselem, disk bir, ýaňky meň aşaky iki jigabaýtlyk arçiwim işlänok. Şu disk birde disk bir diýip saýlaýas, ýagny şunda. Soňra Enter düwmesine basýas. Dördünji komandamyz buýrugymyz, ýagny clean. Clean diýip biz ýagny ýaňky çiwimizi arassala diýýäs. Clean diýdik.

Select partition bir diýýäs. Ýagny şu komandany berýäs. Soňra 7-nji komandamyz aktiv diýýäs. Aktive. 8-nji komandamyz Şuny ýazýas, sen bolşy ýalak. Format AFS. We enter düwmesine basamyzda flashkamyz, çivimiz format bolar. Yani şu taýda prosent sanaýa, 100 bolýar, şular ýalak.

Bu komandadan hem çykýas. Exit. Indi bolsa flashka çivimiz görýäs. Görşüňiz ýaly. Biziň çivimiz işlemeýän çivimiz açyldy. Şeýdip siz tapawut ýok. Isleseňiz çiwiňiz bolup biler ýa-da flashkaňyz bolup biler ýa-da gaty diskiňiz bolup biler. Üçüsini hem açyp bilersiňiz. Şular ýaly edip Bu günki wideo sapagymyz gysgaça şundan ybarat. Ýa indiki wideo sapaklarymyzda görüşýänçäk, hoş, sag boluň!